Ybadatyň özi üç kysym bolýar. Ybadaty bedeni, ybadaty maly we ybadaty bedeni we maly. Owal kysmy ybadaty bedeni bolýar. Bir ynsan Allaha ybadat etmeli bedeni bilen, jismi bilen. Ynsanyň puly harç bolmaýar. Ynsanyň mal-u döwleti harç bolmaýar.

Namazda hem çynan, rozada hem çynan. We ikilenjisi ybadat-y mali bolýar. Ybadat-y mali bolsa, az kabili zakat bermeklik we hem çynan kurbanlyk etmeklik ýylda kurbanlygyň wagty gelen pille. Muňa ybadat-y mali diýilýär. Kurbanlyk az jümle-i ybadat-y mali ekeni. Ki insan.

We üçünjisi hem ibadaty bedeni bolýar we hem ibadaty mali bolýar. Hem ibadaty mali hem ibadaty bedeni bul näme? Haj etmeklik. Bir insan haj etmeklik hajy farz bolan bilen indi ol hem bedeni masraf bolýar we hem çiren maly masraf bolýar. Muňa ibadaty bedeni we ibadaty mali diýilýär. A indi bizleriň alymyzda takryban on sekiz gün galan kurbanlyga, ana şul kurbanlygyň özi ez jümle ye ibadati mali eken. Insan öz maly bilen, sarmaýasy bilen, döwleti bilen närakamiki hallasa mal satyn alýor, häli inşallah ony aýdarys närakam maldygyny. Ana ony satyn alyp Allanyň ryzasy üçin kurbanlyk et ýör Allah hoş bolsun diýip Pygamberimiziň sünneti Ibrahim Halilullanyň sünneti ana muňa ibadate mali diýer ekeni ondan soň garaň kurbanlyk etmeklik Imam Şafii rahmetullahi aleýhi we Imam Malik rahmetullahi aleýhi bularyň ýanynda sünnet bolýar. Gurbanlyk etmek sünnet bolýar. Emma billeriň nezdimizde, Ahnawyň nezdinde bolsa gurbanlyk etmeklik wajyp bolýar, wajyp. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň hadysy bar. Resulullah sallallahu aleýhi wesellem aýtýarlar, Bir musalman Allahynyň bendesiki istitaatan bolup dursa, Mal-u döwletem bolup dursa, gurbanyň üstüne wajyp bolup durup, eger sustlugy bilen, tembelligi bilen, biparwalygy bilen eger gurbanlyk etmýärse, Pygamberimiz aleyhisselam näme diýer, Meniň idgama hazyr bolmasyn diýer, Meniň idgama golaýlaşmasyn diýer, Meniň bile gelip yzymda id okymasyn diýip, Pygamber aleyhissalatu wesselam şu rakam waid zikir eden. Ana indi şu rowaýatdan malum boldy, gurbanlyk etmeklik wajyp ekeni, gurbanlyk etmeklik ynsanyň eger puly nisaba ýeten bolsa, onda bul zerur ekeni, muny etmeli bolýar. Ondan soň geldik bu meselä, garaň, gurbanlyk etmeklik takryban üç rakam, dört rakam maldan bolýar, gurbanlyk etmek. Gurbanlyk etmek düýedenem bolýar. Gurbanlyk etmeklik gawmyşdanam bolýar, gurbanlyk etmeklik padadanam bolýar, gurbanlyk etmeklik pada, goýundanam bolýar we gurbanlyk geçidenem bolýar. Tört rakam haýwandan gurbanlyk bolýar. Albatta, düýe, gawmyş we inegiň nysaby, enşalla, soňam baýan ederis, takyban ýedi nefere çil bolýar. Ýeddi nefere çili gawmyş bar, inek bar, düýe bar, muny şeriki soýsalar, syrf Allanyň ryzasy üçin, sawap üçin, onda bul durus bolýar. Ana indi, goýun bile geçip bolsa fakat birek insandan bolýar, bir neferden. Bir neferiň maly nisaba ýetip duran bolsa, onda birek goýun soýmaly, ýa bir geçi soýmaly, inşallah onuň bazi ahkamlaryny soň baýan ederis. Ana muňa gurbanlyk diýildi. Indi geldik bu ýere garaň. Gurbanlykda soýmaklyk tört rakam mal hut jaýyz boldy. Düýedäm jaýyz boldy, inegem, gawmyşam we goýun bilen geçäm jaýyz boldy, bäş rakam aýwan boldy. Lakin garaň, riwaýatlara garanda, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň ýanynda pisendide terin haýwan gurbanlygy näme eken? Tekrarlaýyn.

Ak goçy hally ýotulyar, özem bolsa gözüniň daşlary, aýaklarynyň aşaklary gara bolup duran bolsa, ala-bula ýaly. Goç ýiti ak bolsa, garadam bolsa gözüniň daşlarynda, aýagyň aşaklarynda ana şu rakam bir ala-bula goça Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam gurbanlyk etmeklige hally ýörte, ana bul beter ýagşy eken, pisendide eken. Bir insan eki, eger Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň Halliýun haýwany diýip, eger şunýan bir goçy tapasa, eger şu rakam bir haýwany tapyp eger gurbanlyk edasa, onda oňa geljegi barmy? Ol has ýagşy bolýar, has behter bolýar, ony insan etmeli eger edibilse. Eger ýok, bir rakam bir goç tapylmadymy? Onda näme etmeli bolýar? Onda ynsan ýaňky aýdan haýwanlarymyzdan, eger aýby bolmasa, muşkul bolmasa, ondan gurbanlyk etsedem Allah tebarek we teala, inşallah, gurbanlygyny kabul eder. Hem çunem garaň, gurbanlygyň soýulýan wagty haýsy wagyt bolýar? Gurbanlygyň Gurbanlygyň soýulýan wagty Zulhijjanyň ondanjy güni bolýar. Zülhijjanyň onunjy güni gurbanlygyň soýulýan wagty bolýar. Takryban, gün çykandan soň, fakat şul andaza wakyt berilse namaz okymaklyga. Gün çykandan soň, iki rekat namaz idi kurban okymaklyga wakyt berilsin, ana ondan soň gurbanlygy soýbermeli bolýar, bul sünnet, bul ýagşy, ana şul zaman bilen munuň gurbanlygyň soýuljak wagty.